Sile amah thangṭhatnak, caan program ah caan hmang kho ding in caan ṭha kan petu kan Pathian a min thangṭhat si ko seh. Uh, caan chung kan van luh hlan te ah uh, program te kha ka van thanh ta lai i pumh hruaitu kha keimah Pu Thawng Ṭha Mawng ka van si lai. Cu dih in Baibal rel dih in thla ka van cam beh lai. Cun zapi hla hleihnih kan i hrawm te lai. Cu dih in thawngthanhnak Bawipa thlacamnak dih in thawngthanhnak si peh lai i thawhlawm thawhlawm le zapi caah thlacam kha Rev. Doctor Ceu Sang Kung si te lai. Cu dih in thawngṭha chim kha pastor Biak Chin si te lai i kan zapi dir in thluachuah a dih tikah thluachuah thangṭhatnak hla kan sa lai i Rev. Doctor Ceu Sang kong thluachuah peknak in ka caan kan donghter te lai. Baibal ca kan van rel ta lai. Atu cu ka u le ka nau hna, nannih kan chimhmi hna thawngṭha kha hngalhter ṭhan kan duh hna. Cucu nannih nih nan rak cohlan cangmi thawngṭha, nan zumhnak, nan bunhnak thawngṭha kha a si i cu nih cun khamhnak kha an pek hna. Thawngṭha cu kan chimh hna ning khan fek tein nan i tlaih ko lo maw? Nan i tlaih lo ahcun nan lunghlennak cu pakpalawng a si ko hnga. Cathiang, Thluachuah petu kan Pathian min thangṭhat siseh, thla kan camṭi hna lai. Thangṭhat awk tlak, biak awk tlak, zumh awk tlak Bawipa kan Pathian, a sunglawi tukmi na thawh ṭhan ni zing ah nangmah thangṭhat kho dingin le program caan hmang kho dingin caan ṭha na rak kan pek ṭhan i na rak kan sersiampiak ṭhan caah na min thangṭhat si ko seh. Bawipa, tuzing caan ah nangmah kan in thangṭhat lai. Kan program vialte hi Bawipa nangmah sunparnak si seh law a hram thawk na dongh tiang kar kan hlan tikah tlamtling tein kan hman khawhnak dingah kan caan vialte na kuthiang kan in chanh Jesuh Khrih min sinah thla kan cam bau thian kan zapi hleihnih kan sin hrawm lai

Vancung khua i a um kan Pa, na min upatnak um ko seh, na pennak tlung cang ko seh, vancung bantuk in lei cungah na duhnak tling cang ko seh, pawcawmnak khim in nifa rawl kan pe ko sawh, Mi nih kan cung i an sual tikah kan ngaihthiam hna bangin kan sualnak kha kan ngaithiam ve tuah. Sorfornak ah tal ve loin ṭhatlonak vialte chungin kan khamh tuah. Pennak nawl le lianngannak le upatnak kha a zungzal na cungah um ko seh. Amen. Mithaizing thian thangṭhat dingah lamhla lam nai in. Pathian thangṭhatnak caan chungah aa telmi nulepa hlan dihlak cungah Pathian thluachuahnak a thar in tlung ko seh. Nihin hi HBA Mission Sunday a si i kan Khrihfabu zongin tuu sunhlawihnak zarh zong kan hun hman khawh ca kan lung aa lawm. Thawngṭha chim dingah siseh, thlacam dingah siseh, Hla sakpiak dingah siseh, caan tlaihpiak dingah program ca a kan laakpiaktu nan dihlak cungah kan lung aa lawm ti zong chim kan duh. A hleiin salawng in thlahpiaknak ca dingah Ronald Vision le Titi Vision zong nih nan thiamnak nan ngeihchiah hmangin Pathian thangṭhatnak ca caan kan pekpiak caah nan kan bawmhnak cungah kan lung aa lawm hringhran. Pathian nih nan rianṭuannak thluachuahnak pe ko seh. kan chan a chia, kan caan a chia ti leng in chim dingmi bia hi a um ti lo. Cu nih cun a tlinh dih ngai. Cu chungah zawtnak, corona virus ruangah, COVID-19 ruangah zawtnak a phunphun kan pawngkam ah a um ruangah hin Kan ngaihchiatnak, kan lilennak, kan mitthli tlaknak tiang a phasnak le zawtfahnak a phunphun in kan tuarinnak le a zeilei kam hmanh in lam aa phih dihnak kong ahin lungrethei in kan um ngai i kan pawcawmnak ca tiang zongah vansan in a ummi tampi kan um ti hi kan hngalh taktak ko. Sihmanhsehlaw nihin ni caan ah HBA siseh, buki pastor hna si hna seh, rianṭuantu a phunphun upa hna nih khua an kan ruahpiak i lockdown an timi khualeng chuah lo, innleng in chuah lo timi hohmanh zei rian hmanh ṭuan lo tiin kanmah innchungkhar tiah um ko hna usi tiah an ti i hi bantukin khua an kan khanpimi zong hi kan caah kan damnak pakhat a si caah hin a si khawh chung tein Cu hlan vialte phung rak chuah cang bantuk tein khan hmaizarh chung vialte hi khualeng chuah lonak lockdown kha pehzul a si lai i doronnak in siseh, khualeng chuahnak le rianṭuannak dang vialte hna zong kha chikhat te cu hun i sum deuh rih ko hna u sih law Pathian nih ṭam hal lo tein a kan zoh ko lai ti zong hi thlacamnak i forhfial kan in duh hna. kan hnu zarh chung cu zarh chung ahhin ngaihchiatnak kan tonmi hi a fak khun ko. Kan Khrihfabu chungin kan dawtmi kan nu le kan pa le minung pali nih an kan kaltak tikah hin kan ngaih a chia hringhran. Zawtnak tluk in kan cungah a fakmi ngaihchiatnak a si. Cu hmanh ahcun tuzarh chung i kan tonmi hi Covid-19 zawtnak ruangah sizung ahhin kan nu le kan pa pali hna hi a kan liamtakmi a si tikah Khrihfabu ning piin kan ngaihchia hringhran. Tantakmi chungkhar vialte cung zongah Pathian nih hnem hna selaw damnak phunnak an pe cio ko hna seh ti hi kan thlacamnak a si. Thla ni thum ni zinglei suimilam pakua le cheu ah kan dawtmi kan pa Pu Hnawm Cem kum sawm riat le kum thum nih a kan thih ta. Reverend Ramhei kan Khrihfabu i senior saupi a ṭuan i atu zongah SSA senior a si liomi Sia hei zong nih thla nithum ṭhiamṭhiam zanlei suimilam pali ah a kum kum sawm nga le kum kua a tling kum ti ahin a kan thihtak ve. A chungkhar vialte zong atu hi sizung ah ummi zong damnak an hmu ṭhan dih cang ti thawng zong kha kan hun thanh chih duh hna. Kan dawtmi kan pa Pu On Khan Kap, Zinke Hmuh, Pine Hmu, a ngensa a simi thla ninga tuthla tuzarh chungah khan suimilam pali le cheu ah sizung ṭhiamṭhiam ah a kan thihtak ve. A kum kum sawm li le kum sawm ruk le kum linak a si. Cun Kanaan sangin kan dawtmi, kan upatmi, kan Khrihfabu i ruahnak a kan petu, a zeilei paoh ah a kan dirkamhtu, duhpini hmu a nginsa a simi Pi Hrang Kip Min zong nih a kum kum sawmsarih le kum riat a tlinnak kum ah hin thla ni sarih, suimilam pasarih le minit pakul ah sizung ah a kan thihtak ve. Kan ngaihchiatnak mitthli a hun hlan ah pakhat hnu pakhat nih a kan thih ṭhan. Tak tik ahhin kan lung a fak ngaingai ko. Sihmanhsehlaw kan biakmi kan Pathian nih chungkhar le tantakmi vialte cung le Khrihfabu cung tlung ahhin a thluachuahnak a let za in kan ṭhumhthlak hram ko seh ti hi kan thlacam aunak a si. Ngaihchiatnak an hrawmpitu, ruakkuang i fimtawlnak vialte a bawmchantu, a lamkip in innchungkhur khar hna a bawmchantu le Khrihfabu a domhtlaitu nan dihlak cungah kan lung aa lawm hringhran. Atu COVID-19 zawtnak ruang ahhin Rianṭuannak tampi sibawi i piahnak le i cheknak tete kongah lungrethei le serem deuh loin ummi kha tampi kan um hna i a cheu cu sibawi i piah duh loin kanmah tiin home isolation kan ti in te ah aa thlopmi hna kha kan rak um i sibawi tampi nih ralrin an kan pekmi cu sibawi he na zawt ahcun sibawi he i tong hrimhrim timi hi an kan forhfialmi a si i Atu zongah khuanu khuapa pastor ti sibawi te hna fonh in kanmah Laimi titi nih zohkhenhnak Community Care Center timi Carson Hall le Athaka-Tungah zohkhenhnak zong Khrihfabu zong in tampi thazaang chuah in tuti cu hun thawk a si. Hi zong ahhin nan sia a rem deuh lai tiah kan ruah ruangah hin tampi hika hmun ah hin va i thlop khawhnak ding caah hin kan in forhfial ko hna. Mah tiin inn ah kua i mah tiin i thlop hi ṭih a nung deuh ko tihi an kan chimh zungzalmi a si caah hin pakhatkhat kan ton fatin te anmah sinah hin va kal in va fuhpanh in Anmah tawlrelnak tangti ah hin i thlop ko hna u si ti zong hi kan in forhfial ko hna. Sang chungah innchungkhur khar ning in siseh, theih mi he theih lo mi he zohkhenh a hau deuh mi innpa sakthlang ah an um ko hna. Ngaihchiatnak a tong mi zong an um ko hna. Kan Khrihfabu chung zong ah rianren zamang le chungkhar hna zong an chung ning tein an inn ah an i thlop lio a si. Cucaah cun innpa chakthlang Khrihfa upa le zumtu nulepa hna kanmah hi chungkhar pakhat unau taktak cu kan si ko hna. Cucaah cun na innpa chakthlang ah zohkhenh hau deuh in a ummi paohpaoh cu tihang voikhat sau te maw an in baranda an inn tung te a va thlaipiak hna u law zohkhenhnak a zeiti maw tiin na tuah khawhmi kha pi pawng khat te maw ar pakhat te maw sa cui khat te maw ti bantukin khan ei le din lei zongah a hmin ciami tiva ceihnak va peknak hei ti bantuk le phaisa fangkhat hnih tiva pek khenhnak hei ti bantuk tal zongin zohkhenhnak ei hin chungkhar taktak bantuk unau taktak bantuk in zohkhenh hi sang upa hna le sang chung i ummi nu le pa hna cung ahin kan liang cungah hi rian hi a phan cang ko ti zong hi kan hun hmuhmi a si A har deuh tukmi a um si ahcun Khrihfabu lei in thawngthanh khawh kan zuam u law tlangtlak khawh le zohkhenh khawh zong kan i zuam ve lai natein kan pawngkam ah a cangmi hi bantuk thil a tam tuk caah hin sang chung i Khrihfa upa tu nih hin a tam deuh hi ṭuanvo lak in Zohkhenhnak le eidin taktak tiang hmanh aa chuan kho lomi chungkhar hna ca hin a ṭha deuh tiin zohkhenh khawhnak le i tuammuai khawhnak hi i zuam ko hna u sih ti zong zaangfak in nawl ko hna. Kan herhbaumi thil a um si ahcun atu lio ah kan Khrihfabu chungin pastor te a tangmi vialte chung zongah a dam ngaingaimi hi Kale siaciu dah ti lo hi cu siama chinchin le nau ngei ding a si cang. E, sia, e, siamang le chungkhar le an i thlop lio a si tik ahhin a herh tukmi pehtlaihnak um si ahcun keimah sinah nan ka pehtlaih ahhin a dang pehtlaih ṭhannak ding zong ahhin tlam a tling bik i Sadosi lei zong nih tampi an kan tlangtlak, Khrihfa upa zong tampi a kan tlangtlak i rianṭuannak ah nan chambaunak pakhatkhat a um paoh si ahcun keima sinah suimilam zan nazi pahra in zinglei nazi paruk tiang karlak ti dah ti lo khi cu a zeitik caan paoh ah phone in chawnh khawh ka si, pumpak zong in chawnh khawh ka si. i nan sarem deuh lonak pakhatkhat a um sual siah le bawmhchanh nan herhnak pakhat um si ahcun keimah sinah i a zungzal in khunchanh khawh ka si ti zong kha mi seih ti zong kuat khawh ka si ti zong kha hun chim ka duhmi si hi bantuk in kan tonmi harsatnak vialte chungah a kan teipiaktu le a kan tonpi khotu kan Pathian cungah kan i lawm i tuanvo a kan lakpiaktu nan dihlak cung zongah kan lung aa lawm hringhran hi hnu pin lei zongah u le nau chungkhat chuak bantukin aa daw aa hram i aa zohkhenh khomi si khawh kha i zuam cio ko hna u sih. Cucu Khrih nih a kan khinhmi Khrihfa rian taktak zong a si. Tulio hi zohkhenhnak kan ṭhun a hauh lio caan a si ti zong kha hun nunh chap ka duh ko. Pathian nih thluachuah an raanpi cio ko hna seh. Pathian sinah kunṭi hna u sih. Vel le dawtnak he khatmi kan biakmi kan Pathian kan i vialte kan Pa. August thla thonghnih le kum kul le kum khat ni riat zarhpini nangmah biak thangṭhat ni sunglawi. Kan phak khawh hi Bawipa sunglawi tuk tiah kan ruah lio ah khatlei kam in Kan rianṭuan hawi Rev. Ram Hai, Bawipa, Pu Hnawm Cem, Pu On Khan Kap le Pi Hrang Kip men hna, Pathian vawlei harnak in an kan dinhtak tikah kan mitthlam ah an cuang i Maw Bawipa, kan hnatthlam ah an aw a cuang i Maw Pathian, minung sinak in hnemh khawhnak pakhat hmanh a um lo. Nangmah hnemhnak lo in cun Bawipa zeihmanh kan tuah kho lo. Maw a kan daw biktu kan Pathian, Bethel Khrihfabu hi zeidah na kan duhpiak ti hi kan hngal kho hrimhrim lo. Bawipa, misual, mipalh kan si, michambau kan si. Ka Pa, nangmah duh lo ning in kar kan hlan sualmi le kan tuah sualmi um ahcun kan ngaithiam law, nangmah duhnak tu kan kawl khawh nakhnga ding caah hin ka Pa, kan mit hi kan deiter law kan hna hi, Bawipa, kan Pathian, Na bia kan theihter ṭhan rih law ka pa cu ticun nangmah duhning in kar kan hlan khawhnak lai. Rian thiang a ṭuantu pastor kan dihlak Khrihfa upa nu bu mino Bawipa pa bu si i kan member dihlak hi nangmah nih nun na kan chimh duhmi a um hrim hrim ko lai ti hi Bawipa kan hngalh ko. Zeicaah ka pa a luan ciami caan thlanga lio ah siabei nih a kan kaltak i thlanga tlin hlan ah siahei nih a kan kaltak ṭhan tikah hin maw ka pa van kan zoh i a sang vawlei kan zoh a pit ka pa ruah awk kan hngal hrimhrim lo bawipa kan tuar innak hi a fak hringhran ko maw ka pa nangmah fale kan si kan zoh sawh hrimhrim hlah nangmah nih nun kan hrawmh ṭhan rih lo thlarau thiang temin maw kan pa kan mitthli a luangmi hna kan thinlung a kuaimi hna kan hmuh piak rih lo kan men piak rih ko ti hi thla kan cam i maw kan dawtu kan pathian tu leo caan zongah hin kan senior reverend zamang le chungkhar hna zong an chung ning tein dam loin an kua bawipa sang chungah kan khrihfa upa hna maw bawipa kan member hna bawipa dam loin an kua hna renggun ah nun chung kan khrihfa upa thongthong pa hna bawipa a kua i cuticun kan pathian nangmah kan in hlam bawipa nangmah kan in ngai i nangmah nih na kan kaltak bal lo ti hi kan hngalh ko bu zongah bawipa tu lio caan te ah hin ka pa nangmah nih bianem te kan ruah law na biathli kan hngalhter law cuti cun ka pa kan in le kan lo cio le sizung kan umnak hmun cio in kan tuar innak hi bawipa nem deuh in kan tuar in khawhnak hnga dingah hin kan zaangfah hram ko ti hin a sinah thla kan cam Bawipa kan uknak a chiat ruang le kan Pathian COVID-19 ruangah hi vialte kan Hakha khualipi ah Bawipa kan Kawlram ah minung tampi nih nikhat ah thongthong in an kan liamtak cang. Bawipa a fak tuk hringhran. Ka pa kan tuar kho lo, nangmah nih kan bawm ko law zumtu ṭha kan bochanmi milian ngan hmailei mihruaitu ding tampi an kan kaltak cang. Tampi zong a zawm in um rih. Bawipa nangmah bawmhnak lo cun hmai kan kar kan hlang kho lai lo. na fapa Moses nih cun Bawipa nangmah lo cun kan i thawh ngam lai lo ti bantukin nangmah lo cun kar kan hlang ngam hrimhrim lai lo nangmah nih kan bawm hram ko Bawipa nangmah lo cun zeihmanh kan tuah kho lo kan i hngal Bawipa kan Pathian minung duhnak tuk in le minung sinak tuk in fimnak in Bawipa kan tlon kan len le kan tuah kan tuan sualmi bawipa a um si le kan ngaithiam hram ko lo kan khrihfabu le kan ram kan miphun hi damter hram ko lo ti hi zangfa kan in nawl ko zeitintiah khrihfabu hi nangmah lo in cun hruai khawh a si lo nangmah tel lo in cun bawipa minung nih dirhmi a si lo nangmah dirhmi a si nangmah ta a si ka pa cucaah nangmah nih kan zangfah hram ko lo ti hi thla kan cam i maw kan pathian a kan daw biktu Zing Con bantuk hi kan ca hrangah Bawipa na sin i kan Pathian thla kan cam tik zong ah hin Bawipa kan lung a pit Bawipa kan mit a mui kan hna khua a thei kho lo zeitintiah Bawipa kan tuar innak le kan fahnak vialte hna hi nangmah nih na kan theihpi ko ti kan hngalh ko bua hin ka pa minung taksa kan si rih caah si kan tuar ing kho rim rim lo Bawipa nangmah nih kan damter cang ko ti na sinah thla kan cam Maw ka pa, a nungmi zeizong vialte tuah khotu tulio caan ah zawtnak rai ralkap uk a si tikah ei le din ti le rawl kong zongah zawtfah lakah harnak tampi kan tong cang hna. Ka pa, i zuanhnawh ding tlukin kan i zuanhnawh kho hna lo. Nangmah nih kan ngaithiam hram ko. Kan member pakhat cio zong hi nangmah nih thlarau thianghlim in va leng hna. Bawipa, kan Pathian an herhmi Van i a zuangmi vate hmanh rual loin ka chia bal hna lo titu Bawipa, nangmah nih kan zaangfah hram law kan bawm hram law ka Pa rawl loin kan nun hi kan chia hrimhrim hlah law Bawipa na dawtnak na vel cak he kan nun kan hruai ko law ti hi thla kan cam ko. Maw nungmi Bawipa, hmailei kan kar hlannak ding kan zoh tikah hin ka pa kan lam hi a mui tikah kalnak ding hi kan hngal kho lo nangmah lamhruai kan herh bawipa israel mi hna zan ah meice in chun ah min mei tom in na hruai ṭhan hna bantukin kan hruai ṭhan ko cang lo ti hi kan in nawl ko bawipa kan in nawl ṭhan ko nangmah nih kan hruai ko kan khrihfabu hi nangmah nih kan hruai ko nangmah nih kan domtlai ko kan thinlung thurhnawmmi le kan palh sualmi um ahcun kan ngaithiam lo pakhat cio hi kan nun hi thianhlimter ṭhan dih ko. Ka pa, zeitintiah nangmah cu kan dinnak na si, kan thiannak na si, Bawipa kan lungpi na si, kan himnak na si, nangmah lawnglawng kan in sawm, nangmah lawnglawng Bawipa lam a kan hruaitu rak si ṭhan rih ko ti hi tuzing zan ah hin thla kan cam ṭhan ko. Maw Bawipa a nungmi ka pa, cuticun hi harnak chungah kan kal lio caan ah nunnak ai pemi le thazang a chuahmi bawipa kan rian ṭuan hawi dihlak cu zong kan i lawm tuk nangman ele sawm zan thluachuahnak pe hna maw ka pa cuticun a ra laimi caan chung zongah nangmah lamhruai lo in cun kar kan hlang kho hrimhrim lai lo caah nangmah nih kan hruai zungzal law a tangmi te na rian ṭuantu hna zong damnak luatnak kan pe hram ko nangmah nih kan telpi hram ko thluachuah kan pe hram rih ko tuni zong hi ai chipemi sen sunday a si Ka pa, cuticun misen caah Bawipa ti khawh tawk te pemi vialte chungkhar cung zongah dotherchuahnak thar in tlung ko seh. Ngashawng hle kongah Bawipa kan mission rian a ṭuantu hna saya te pahnih an cung zongah chungkhar cungah na thluachuahnak um seh law maw kan biakmi kan Pathian, sia khuising mawng le chungkhar si hna seh setan ṭhunong le, le bawipa rianṭuannak zongah na thluachuahnak thar in tlung seh law a kan kilven piaktu mindat baptit chat khrihfabu cung zongah harnak le kahnak le dohnak an ton in lio caan a si bantukin nangmah nih thazang thar pe ko hna law ti hi thla kan campiak hna maw ka pa a thiangmi na kan dawtnak hi a ngan ko lam na kan hruainak hi a ngan ko na fale hna bawipa min sual kan si mi palh kan si tuzing caan zongah hin ka pa kan Kawlrampi kan vawleipi a dam i lunglawm tein kar kan hlan khawh nakhnga uknak ṭhalo zong hi rau lo teah kan tei khawh nakhnga ding caah hin kan zangfah hram law uknak ṭha zong kan pe ko, zeitintiah kan fale hna fimnak ah kar an hlang kho ti lo. Bawipa zeitindah hiti ning in cun kan nun hi kar kan hlan khawh hnga? Nangmah fa kan si, na dawtmi kan si caah kan ram uknak democracy federal ṭhami te zong kan zangfah hram law kan Pathian kan bawm hram law hi cozah pi kan Pathian cuticun mipi duhnak si loin mah duhnak in a kan hruai cuahmah mi zong hi nangmah nih ka Pa na thlarau thianghlim in kan tei piak ko ti hi thla kan cam ko pa tu ding caan zongah na hmaika kan rat tikah hin Bawipa na kan pekmi chungin mi sen caah siseh kutput thawhlawm in siseh cheuhra cheukhat in siseh kan dum ah kan cin kan thlakmi tisik an hna an siseh phunkip te bawipa nangmah kut ah kan rak in chanh ṭhan ko bawipa nangmah nih kan cohlan piak law cuticun ka pa khrihfabu ṭhanchonak ca le bawipa na let ngan sunparnak caah hi chaw hi kan hman piak hram ko na fale hna chambau bu in kan ra nangmah cu a tlingmi pathian na si caah na kut thiang chungah thar in kan rak ap ko kan nunnak kan caan a tangmi dihlak na kut ah kan in pek na fanu na salnu nih a phuan lai dingmi thawngṭha zong kan ca hnangamnak daihnak lawmhnak si ko seh kan tuar innak vialte a kan hnemtu le bawipa kan mitthli a kan hnuttu thawngṭha thluachuah kan pek piak ko tiah jesuh min in na sinah bun in thla kan rak cam kan pathian amen

Tuchun, tuni Pathian thangṭhat ni thiang ah kan ngaihchiatnak chungin lam a kan hruai i lungrethei vansannak phunkip kan tuarnak chungin lam a kan hruai i amah thangṭhat kho dingin nunnak damnak kan nih vialte a kan hlan ṭhantu kan i ngaih lomi caan a kan hrawm ṭhantu kan Pathian amin thangṭhat um ko seh ti te kha hun chim tak duhmi a si. I Tuzauk hi keimah thawng cu chim khan ka rak si tikah tuzauk chung kan tonmi thil ka ruah lengmang tik khan siama tial kha ka chawnh a siama tial tuzauk hi keimah thawng cu chim a si cun midang fial a ṭha hnga maw kan tonmi thil ka ruah han ka celh bak lo i ka dil kho hnga maw ka chim kho hnga maw ti khan ka ti. Ah, siamah chin midang pip fial chin chin cu a si kho lai lo caan le naih cang phone i zei chi zong rak a tim ko tiah ka ti i chim ka duhmi cu nihin a hin kan tonmi thil rual lengmang tik a hin kan lung he a caw khua kan ruat rua kan ti ah zeitin dik kan um Kan si he vang kan olok a chong zan i mitku a cim lo kan van a sang Pathian nih hin zeidah kan duh piak hnga timi hi minung nih ruah kho le hmuh kho an si lo van kan zoh i kan mitthli a luang i vawlei kan zoh i kan mitthli a luang i Mu cu ceu cu kan tuah khawhmi a si. Lungre a theih tuk lio hin Pathian sin zong kun khawh a rak si hrimhrim lo i Bawipa sin thla kan cam ko kan ti zong kan chimmi hi pakhat hmanh theih a rak si lo. Atu nai thla ka cammi cu zeitin le thla ka cam cu kan ti i kanmah le kanmah mat khi bia kan i hal i lungrethei sivang le awlokchong kan um lio caan te a si. kan i ruah khawh tok te caan tawi te mini pakua hra te si zong ah thawng te chim ding khong dil tikah zai a si mata ruah zia nan kan thiam lai ti te kha van chim ka duhmi a si khua tampi ka ruat atu ah senior zong kha vun dam lo pakhat an chung in siama tial hi a cuap lai a tha lo mi si sia ceu te hoi um hlah seh law zeitin de khrihfabu kan si hnga ti ka ruat Pathian siabai a liamnak ma a sau rih lo zei ruang ah dah na dawt tukmi na fapa hi na lak hnga ti kha keimah le keimah kha bia kha kai hel. Bawipa nih a kan ti piakmi hi a phal nih hohmanh na kan theih kho lo cah. Bawipa zei na kan duh piakmi stim hai le kan nunnak lamthluan tu ah Pathian bochan bu te in kaa hlang ti hna usih ti te kha van in sawm kan duhmi hna si. I Khrihfabu ah nu le pa nan um. Kan dil khaptu hruaitu a thimi tampi nan um, member tampi nan um. Dan ca a tla kan i campiak hna, kan ca a tla kan campiak pe ti te kha. Hi ka hmun in vun chim kan duhmi si. I kan bauruak le kan thil ton ning a chia tuk tikah zawtnak zong ah i len ngam si lo a dam lomi te kan i theihmi zong kan i leng ngam hna lo thla zong kan i campiak kho hna lo hika hmun tein le kan inn le kan lo te tha kan i campiak ve hna bawipa nih a damnak a ṭhawnnak in kilveng in lam in hruai hna seh ei awk din awk ca a chambau lo te in zohkhettu bawipa nih cawmtu bawipa nih in zohkhet in kilveng cio ko hna seh ti te kha a van chim ka duhmi a si i nihin a hin Prophet Jeremiah anun na te hen chan to te chung pathian bian tha zang la tiu city kha banin som kan du mi hna si i che chiang ka ban rel tha lai Jeremiah pakul angan pakul amhi hlai riat nak kha Jeremiah angan pakul amhi hlai riat nak kha ka rak rel lai Profet Jeremiah a ngan pakul a hngilhlai riatnak zeicahdah ngaihchiatnak le retheihnak lawng hmuh awk le ka chan cu ningzahnak lawng in hman awkah ka nu pa chungin ka rak chuah hnga a hmun hihnak ah ka rak rel ṭhan lai Isaiah sawmnga le panga amhe pariatnak kha ka rak rel lai sihmanhsehlaw cathiang nih a chimmi cu Pathian nih ka ruahning cu nan ruahning a si lo ka thil tining zong nan thil tining he aa khat lo tiah a ti a bia thlo a chuah ciami bawipa nih kan dihlak caah thluachuahnak kan pekpiak ṭhan seh i nihin a hin HBA mission Sunday asi zong ka ka theih ko na ten ka nunnak hin Prophet Jeremiah nih a miphun Israel mi hna ca ata nak le lungko in Bawipa sinah hi bantuk ka tepla ka tual nak ha han cun Bawipa ka nu pa chung ten chua lo ten rak um ning lo atha ko lo mo te Bawipa sinah anu na bongh li Bawipa khatlei kan chim cun a au i a zai hnawh kan ti lai maw bawipa bia a helnak te hi nihin hin ka thin hong chuah ngai ngai mi a si HBA mi sen rian ṭuannak zong bawipa nih lam hruai sal thla chuah pe seh law cawlcak awk tluk in kan cawlcang kho lo sehmanhseh law Pathian thiang thlarau nih kan mi sen hun kip an um na cio ah bawipa nih lam kan hruai in thla chuah za he umpi in lam hruai cio ko hna seh riantuantu vialte lunin ngandamnak thluachuah he bawipa nih umpi cio ko hna seh ti te tu kha hika hmun hin vun chim kan duhmi si i prophet jeremiah nunnak hin fa taktak hin bawipa hi hi lio caan hin a auh ve mi a si a mi hna caah hin a mi hna hi prophet jeremiah cu kan ti bantukin a nunnak hin lungrethei sivang tuk a um lio caan ah zeiin dah a nunnak bawipa sinah hin a langhter cun ṭahnak hin a langhter Atu lio caan bantuk hin kan ṭah lio caan hi a si, Professor Remaiah bantuk in. Kan lungfahnak, kan lungrawhnak he zong hi hausin va chim awk a ṭha lo. I len caan zong a si lo, i kai caan zong a si lo, umṭi caan zong a si lo tikah kanmah te lawng chungkhar in kan ṭap i lungrethei vansang kan um i kan ṭahnak kha Bawipa sin kan chimh lio caan ka si ve i ka thinlung chung te ah hi Professor Remaiah a ngan pakulnak te kha hleiriatnak te kha rak rel cio a si law ti te kha i vun check ka duhmi a si i thonghni le kul le khat February thla thok in thloruk chung kan tonmi thil vial te vun zoh tik hin minung kan sinak hin professor Ramaya bantukin kan nunnak a vui vai ding caan hi tampi zei ruangah Pathian um ko kan ti lio caan hin minung taksan anungmi kan si ca zei ruang da bawipa ni hin hiti hin kan nunnak hin Thil hi a tlunter hnga i kan cung hin thil hi kan ton hnga ti hi ruah ding an tampi tawn. Ralkap uknak phung ṭhalo le COVID-19 zawtnak ral an hong chuak. Khrihfabu nih kan tonmi bia tampi ne ne hal nihin nihin Zei hi dah kan ton ha timi kan nulepa zong nih tampi nih a hal ko. Pathian nih zeidah kan duh piak a si timi hi kan thei kho cio lo. Bawipa kan duh piakmi zei dah si ti hi kan hal kho cio lo. February thla vun dih luklak ah siakam nih thil relrem lonak ruangah a an dit ta. February thla thok bakin ralkap na anam vun lak ṭhan. Mask kul le sari in bia anpi kan khal i COVID-19 zawtnak a si kan ti. April nali na nga ah kan dawt tukmi kan tuan hoi sia bai nih muala kan liam ta. Chan lakka la khat lei ah ralkap uknak ni hi kan nun a kan rial. Esi nan kan check. Khat lei in fanu dawt la fapa dawt an tlaih hna. Khat lei in na sual lomi zong sual pu he chet tlaih isi. tuknak le thahnak fak tuk Kawlram chung ah Laitlang chung zong a tlung i kah i dohnak fak tuk an tlung khatlei a culak cun covid-19 task way a ra ṭhan a voi thumna a ra ṭhan lungrethei vansang olok chong kan um ning kan nunnak khi si a fak ning a khi zei kan ti lai chimthiam lo in nun sivang tak olok chong kan nunnak caan kan hun hman hna Olokchong vansang an kan um atu lio a voi thumnak a ram COVID-19 zawtnak hai hna cu a vun fa ngai ngai ka si tuan deuh kha cu kan hna nih a theih i kan mit nih a lang in a hmuh lawng kha si atu cu kan mit ka le kan hmai ka kan mah chung hrimhrim le kan ton chuahmah i kan nunnak bawi pasin ai din thuahmah mi kan hmuh tikah lung he a fak i chin a phang i kan lau khi a zual chinchin a vun um ṭhan i luk a lak ah zawtnak in zeitin dah kan i khap lai kan i thlop lai ti kan ti lio hawi dawt tampi rianṭuan tu ṭha ṭha kan i bochan mi nu le pa ṭha ṭha na hun kan liam ta cu chung kan rianṭuan hawi a simi si hei nih nai te vun kan liam tak nu le pa kan i bochan mi ṭha ṭha na vun kan liam tak tikah dawtmi nu le pa hawi dawt hna khrihfa bu hna lung he kuai tuk hringhran ngaih he chia tuk hringhran Profet Jeremiah nih a nunnak zeitin a ti atu na ka chim bantuk khan bawipa o hi bantuk thil ka cung a tlun ha ding cun zei ruang na ka nu pachung na rak ka chuahter te pathian kha dako rak auh ve lio caan hi rak si ve ko atu lio caan bantuk hin nangmah la keimah zong pathian hin zeidah kan duh piakmi um kha zeidah kan ti piakmi um ha zeidah chip kan duhmi um ha ti hi ruah ding a phu ngai ruah ding zong a si hrimhrim ti kha vun chim ka duh sang ṭhen in caan lak kal te kan vun i pum kan ti zawtnak a zual tuk ruang kan vun ngol ṭhan dawhmi nu le pa hna nihin nihin professor Ramaya bantukin kan chungkhar te ah kan umnak te ah kan inn chungkhar khar te hin tan lak in bawipa hmai kawl in pathian sinah kun caan a si khoika hmat a kal khawhnak caan a si lo tulio caan hin chungkhar te ah bawipa hmai kawl caan a si bawipa sin ah ṭah caan a si ko profet Jeremiah zong a ṭap ko a miphun ca a ṭap thluahmah ko hrum thluahmah ko bawipa sin bawipa sai na ka duh piak te hin bawipa a hel bak ko bawipa a chalan ko bawipa a auh ko cucaah cun bawipa sawm ko hna u si Damnak zong Bawipa sin a um, zeizong vialte Bawipa sin um. Kan nun, kan lamthluan vialte zong hi Bawipa kut chung um a tang rihmi chung hin Bawipa nih kan kilveng cang ko seh, kan zoh khet seh. I zawtnak rai zong kan teipiak seh, kanmah te uknak zalong te zong caan rau lo kan hmuh khawh nak hnga thlacam daithlang hrimhrim hna hlah usih Bawipa hmai kawl ko hna usih ti kha vun chim ka duh i lio caan ah ram le miphun caah fanu dawt fapa dawt tampi nunnak a liam cang rai ruangah dawtmi hawi dawt tampi nih an nunnak hi vawlei an kan ṭhen tikah minung kan sinak hin a har ngai ngaimi an si ko sihmahsehlaw hi vialte chung hin a ho de bochan ding kan nei bochan ding kan nei lo bawipa lawng lawng bochan ding kan ngaihmi a si ti te kha tuzing caan hin vun chim ka duhmi a si i Profet Jeremiah hi amah chan lioah harnak a rak tongmi, a tonmi ruangah a rak chimmi cu, atu nai ka vun chim cang bantuk khan Pathian nih auh liote hin zeitin rak ti, a kei cu ngakchia menmen te ka si a ti. Bawipi bia cu a sin a ra i pawchung in na ka ser hlan ah khan kan hngalh i na chuah hlan ah khan kan thianter cang a ti. Nangmah cu miphun hna caah profet ah kan chiah lai tiah a ti. Jeremiah pakhatnak pali chung a khan kei cu ngakchia menmen ka si hruaitu dingah cem hi kai tlak lai lo ti tang khan tampi a vun chimnak kha um sau lai caah ka rel ti lai lo hi lio caan ah profet Jeremiah nih khatlei a timi cu ka rak in ti ko mi phun hruaitu ding hin santai lo ka si ka ti ko hi vialte ka ton lai ding hi ka rak hmuh ko ka se kho lai lo ti rong ta ko rak an el cu ti hin bia a let ve hnga maw ti kha keimah la keimah he bia kai hal Zeitindah vun ti tu nai ka bang maw Pathian zeica dah ngaihchiatnak le rithaihnak lawng hmuh awkah le ka chan cu ningzahnak lawng in hman awkah ka nu pa chung in ka rak chuah hnga ti kha Jeremiah pakul hlairiatnak khan Pathian sinah khan rolung bia a rak bunh ve i Pathian ka biatak bia a rak hal ve hi bantuk ka ton hnga ding a si cu zei ruang dah na mi hruai ding hin na ka thim ti ka rak si ve ko Nihin hi hin Professor Maya bantuk in khatlei kam ka ruah ahcun kan vuivai caan a um ve ko. Kan ngaihchiat tuk, kan sivak tuk. Pathian zeican ah kan chuai. Ralkap uknak na si. COVID-19 kan ṭih ti si. Nun har in nun pawcawmnak ca khuaruah le tuak le ta na si hoi. nangmah thangṭhat ko thlarau thazaang zong lak kho a si lo lungre theihnak lawng te sippaknak caan lakal i tehnak lawng te an si ko bawipa profet jeremiah bantuk hin tiah chungkhar pumpak cio hi kan hram rua ti hi ka ruat ve sihmanhsehlaw nihin nihin hi tluk in kannih cu bochan ding thawng tukmi a ṭha tukmi kan nun a kan deuh bal lo tu bawipa nih khan kan ṭah cuahmah lio le kan ngaihchiat cuahmah lio le kan sivak cuahmah lio ah khan ka um hi kan umpi hna hi nan sin ka um hi tiah kan ti ṭhan sungsai cucu ka um hi a kan ti bawipa nih ka au a kan ti ka chawn u kan chawnh hna lai tiah a kan ti. Nihin hin dawtmi nu le pa hna, kanmah te khua ruah cun molh a fawi te. Kanmah te khua ruah cun vai minga bantuk, a molh bantuk pi khin um a fawi te. Cucaah cun Bawipa a hmai kawl ko hna usih, Bawipa sawm ko hna usih ti kha vun chim ka duhmi a si. Nai zarh chung hrawng cu hi ka hrut ama hrut bal ka lo kau hi ka ti ka thu rua ka ti zeitin de ka um hak te bia ka chim rua ka ti na selo le selo ka chim mo pathian zai kho de ka varu ave keima azai ma tu kho lo mi in chung long um min hin chu amat chuak kho lo mi hin ka long ri thai na khi mi mi hi hi zai kho he de ka ru ha te kha keima la keima bia kai hal Hi lio caan hin kan thinlung ṭhawnter a hau, kan thlarau thazang ṭhawnter a hau, Bawipa sawm a hau, Pathian a hmai kawl a hau ti te kha vun chim ka duhmi si. Hi lio caan hin zeitindah hika zawn hin cathiang nih a kan ti ti a si si cun sihmanhsehlaw cathiang nih a chimmi cu Pathian nih hi vialte profet Jeremiah nih a tuarmi bantuk nan tuarmi vialte hi Bawipa nih hmuhmi si ko a kan ti ṭhan nannih nih sivang lawlawk chok nan ruahmi vialte hi keimah ruahning he pakhat hmanh a si lo ti Isaiah sawm nga le panga pariat chung khan Cathiang nih a chimmi cu Pathian nih ka ruah ning cu nan ruah ning a si lo ka thil ti ning zong nan thil ti ning he aa khat lo asaya sungma le panga chung kha ka ruah ning hi nan ruah ning bantuk kha a si lo ti ka thil ti ning zong nan thil ti ning bantuk kha a si lo ti cucaah cun kan tonmi vialte hi bawipa thil ti ning an si ko mu Bawipa nih hin kannih kan ruahmi cu khap khat lawng kan ruah khawh i kan ruah khawh tiang lawng kan ruah khawh kan ruah kho lo pin lei in Bawipa nih kan ca a ṭha bik in lam a kan hruai ṭhan zungzal ti hi tuzing caan in chim ka duh kan nun kan dam rih a si cun hmailei kan nunnak caan a saupi rih Asinain nunnak damnak tim hi kanmah ta an rak si lo i Bawipa kut chung ummi a si. Dawtmi nu le pa hna nai hrawng kan thil tonmi ruah cun a ho cio paoh hi kan nung hnga si maw? Ma hihi pulrai a si ko lo si maw? Kan thi dih ko lai lo si maw ti hi kanmah le kanmah ruatmi tampi kan um. Sihmanhsehlaw nan ruah ning zong ka ruah ning a si lo nan thil ti ning zong ka thil ti ning a si lo nan ca a ṭha bing khua ka ruahmi a kan um nan ca a ṭha bing khua ka ruahmi um ko ti a kan ti tu bawipa min thangṭhat um ko se cucaah cu nihin hin na ruahmi vialte na lungretheihnak vialte na vansannak vialte kha bawipa sinah ṭhum ko bawipa kha sawm ko bawipa kha chim ko law ti te kha tuzing caan hin vun chim ka duhmi si kan ton cangmi kan ton liomi kan ton rih laimi thil kan hmuh lomi an tam tuk rih cucaah cun bawipa kan hmailei lam thuan hin nangmah lam kan hruai law bawipa nangmah kan umpi ko ti ko usi bawipa sawm ko usi ti kha tu zing chan chim ka duh Profet Jeremiah nih cun Bawipa a lungrethei le sevang to olok chung to a um lio caan ah khan a ho mat kha dako som ding a thei ve lo zain ho ding a thei lo i a olok a chong tuk ve dako Pathian o hi tluk lungrethei olok chung le sevang an ko um na ding a si cu ne zei ca ada zei ruang ada zei ca me kanu pa chung han rak chu atel du na fa hi ton ding hi makai tlak ko te arak ti ve chu Ninin dawtmi nu le pa hna kan ti caan ka vun um sual ve ko lai. Kan lungre theih tuk le kan olok a chon tuk le kan sivak tuk acun kan ti caan ka um ve ko lai sihmahsehlo. Saya sawmnga le panga dal riatnak chungah nan nan ruah ning cu ka ruah ning a si lo e nan thil ti ning zong ka thil ti ning a si lo tiah hika cathiang ah kan ti bantukin Pathian nih a kan ruahpiakmi um ko. Pathian nih thil a kan tipiakmi khua a kan khampiak ciami um ko. Bawipa nih kan ca a ṭha bik khua a khan ko lai tiah kan nun ah ai hnem khomi thazang ai pemi kan dihlak si hna usih ti te kha vun chim ka duhmi a si. Khrihfa labu zathum le sawmthum le pahnih te kha Khrihfa labu zathum le sawmthum le pahnih te he ka nun a um tukmi te si a bia te kha duhsah ten ka vun rel ta lai. nai hrawng cama hla lawng te ka nun ara ka chim lo asi cun khi ka nun si awang tuk lai mah ca cun mah hla te hi nai ziau ni chung hrawng hi mah hla te ka nun hin ara tuk i mah te kha a rel ka vun rel ta lai Spaifort timi pa nih hihi ngaihchia thalnak fa tuk a rak ton lio caan ah a rak sakmi kha a si i a rak phuahmi kha a rak si har tuk in a nunnak sivang tuk in olok chong tuk in a nunnak caan a rak hman lio caan ah hi hla te hi ka ca hin bawipa khokhan an ṭha dih ko e tiah hla a rak phuahmi te kha hika then ka vun ka vun rel tak lai Tidai bantukin ka lam a daih tik le ngaihchiatnak tilet thawh tikah zeikip si hna seh ka cung a tlungmi kha ka thlarau caah an ṭha dih ko. Ka thlarau caah a ṭha, ka thlarau caah a ṭha, ka thlarau caah a ṭha. Rulhreu tuah hneksaknak ah phan hmanh ning law, ka zumhnak ka chungah hmun seh, ka si cannak kha Jesuh a ka hmuh cang, keimah ca a thi theng kha a thle. Maw nunnem dawtu ṭha kha ka ruah tikah, ka sualnak phunkip vialte kha, hrengkhenh kha a in ca ka sualnak a tleng. Ka thlarau Jesuh kha thangṭhat tuah. Tu hnu ah Jesuh thawng lawngin nun ka duh. Ka thih ahcun ka zei poi lo, ka nun siseh ka thih siseh ngaihchia lo, ka thlarau kha biazik na nawh ko tiah hika la thiang he sapa sapa phuat te a rak puahmi si tuanbia kha tampi kan theihmi si a tampi mi chung a tawi ten ka khat nih te ka vun chim tak lai i spai phot hi Khatalai Chicago khua ka kal lai a ti lio ah hin a fale pali ti chung ah rili ti chung an rak pil hi lio caan hin thawng pakhat a rak theihmi cu inn na inn a kaang dih ti kha rak si ṭhan nunnak ca tlangpal hong chuak awlok chong le vansang si vang an a um lio caan ah zei hna hruah khawhmi a ngei lo a nupi le amah te lawng an tang a chung le vialte an thi dih inn zong a kaang dih lungre thei vansang an um a si a va tuk zei tuah ding hmanh a thei lo a van a san tuk lio caan ah olok chong vansang lungre thei um tlangpala hung chuak ka zai khua de ka ruah lai ti ding zong ni hin kan ton mi bantuk hin a thei lo a mitthli rul rul a luang lungre thei vansang um lio caan ah Hihi hlate hi zathum le sawmthum le pahnih hi hihi lungre theihnak a tuarmi pa Sapai Fawt timi pa nih hin a rak phuahmi hlate a si. Cucaah cun hin zing caan hin zeiben tuk kan nunnak a hin harsatnak phun kip um ko hmanh seh kan thlarau biazik a nawhtu bawipa kan ngeih caah kan tha ṭhawng set law kan ral ṭha set law bawipa i bochan ko hna usih A tonmi thil ruah ah fale vialte rili chung a ruak zong fim kho loin an nunnak a liam. Cu lio caan nih inn a kaang ti rak si rih. A nupi le amah te lawng an taang. Tlangpar le hung chuah tikah hihi hla te hi bawipa nih a pek a rak phuahmi te a si. Cucaah cun atu nai ka vun rel bantuk hin kan thlarau bazik an i zei bantuk kan ton ah khoika hmun tuah kan umpi tu pathian thiang thlarau an si bawipa nih kan ton ter mi zeizong vialte kan ton mi kan thlarau ca a tha lo mi an rak si lo i ka thlarau ca a tha ka thlarau ca a tha ka thlarau ca a tha dih mi lawng te an si bawipa ka vui vai lai lo ka mawh chiat lai lo tiah Sapai phuanat i bantukin kannih vialte zong kan tonmi thil kip hmailei kan nun lamthluan ah kan ton rih lai miseh kan ton cia miseh kan nun lamthluan hin ka thlarau ca an ṭha dih ko bawipa khuakhan an si tiin a ruahzia a thiammi kan si khawhnak lai kan nun lamthluan vialte bawipa ap in bawipa sawm in kan nun kar hlang ṭi hna usulaw ti te kha tu zing caan caan tawi te chungah Pathian bia van in hruk kan duhmi hna a si

Pa Pathian dawtnak, Jesuh Khrih velngeih zangfahnak le Thiang Thlarau he hawikomnak in a chuakmi daihnak, lawmhnak, thluachuahnak vialte hna cu tuzing Bawipa tlang thiang ah a kai i Online in siseh, hmunkip ka kip tein Pathian a rak thangṭhat i hlathiang a sa ṭi i thawngṭha bianung ai hrawmi thla a cam ṭimi Pathian mithiang nan dihlak cungah hin tu le zungzal dongzet loin hmun camcin ko seh.